Ng'ano cia mwanya mũthikĩrĩria witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, we ũthiaga na mbere na kwĩrorera channel ĩno yakwa ya Kamau wa Mũnyinyi, nĩ ndĩmũrehagĩra tabarĩra ya ũndũire witũ, tũgagĩthiĩ na mbere na kũrung'a maũndũ marĩa matũigiĩ, na mũno makĩria kũgeria gũcokia rũĩ mũkaro. Ihinda-inĩ rĩrĩ kĩgongona gĩthiĩte na mbere na kwĩhanda, tondũ kĩgongona no kĩrathiĩ na mbere na kwĩhanda kũringana na itu ũrĩa rĩrathiĩ rĩtungĩrĩirie. Nĩ tũrona kĩgongona kĩa mũgĩkũyũ gĩtirĩ haraihu kũringana na maithe maitũ na mũno makĩria Chege wa Kĩbirũ ũrĩa arathĩte akauga, mahinda marĩa kĩgongona gĩkehanda nĩ gĩgakorwo kĩringithanĩtio na thingira wa gĩthũngũri kĩa Wairĩra. Nĩ ngatho mũno. Niĩ njĩtagwo Kamau wa Mũnyinyi, na ndĩ mwĩthetheria wa mbarĩ ya Ngoru, ethetheria no a Mbũi, na ndĩkĩrĩ mũihwa na Anjirũ a mbarĩ ya Rwara, na ndĩkĩrĩ mũthuri Mũgĩkũyũ. Ha marika ma wathani, ndĩ wa rika rĩa Maina, Maina marĩa mekagĩra ngotho, nake baba nĩ wa rika rĩa Mwangi, Mwangi mũrigarũ wa Manduti, na... Ndĩkĩrĩ ndungata ya rũrĩrĩ, ndĩ mũtabarĩri na mũramati wa kĩrĩra gĩkĩ gitũ kĩa ũndũire na mĩtugo ona mĩikarĩre. Rĩkiuma ngo-inĩ rĩgĩcoka kwĩhanda rĩgĩcoka gũcoka na mbaire, nĩ ndiraga gĩthithi gĩakwa kũrĩ Mwene Nyaga ngakĩmũcũnga mũhera nĩ ũndũ wa mahinda ma ũtukũ na mahinda ma mũthenya. Mũthenya wa ũmũthĩ no tũrathiĩ na mbere na gũcokia ciũria. Na harĩ mũthuri ũroririe kĩũria, na kĩũria kĩu ndageria kũrora ũrĩa ũnjoyagĩra ciũria icio akĩandĩkaga, nĩndĩragĩire onaniĩ na njĩra ya kwĩyũria ciũria nyingĩ mũno, kũgerera kĩũria kĩu aroririe. Na ndĩrakĩmenya mahinda-inĩ maya nĩma kĩgongona kĩhakuhĩ kwĩhanda. Na kĩũria nĩ kĩroririo na kĩroririo ta ũũ. Mhm. Wĩ thayũ wĩ thayũ wa mũnyinyi? Niĩ ndĩ thayũ mũno. Kĩroririo, nĩguo athuri magathiĩ magathaithe Ngai mũgumo-inĩ gwakoragwo kwarĩte ihinda rĩigana atĩa? Aroririe wega mũno, Nĩguo athuri magakinya gũthiĩ mũgumo-inĩ gwakoragwo kwarĩte ihinda rĩigana ta atĩa? Kwarĩte ihinda rĩigana atĩa? na athuri a kĩama matira matirĩ mararia ũhoro ũkoniĩ bũrũri kwara kwara riũa na kanitha nĩira nĩira nĩiraria mĩthenya ya kũhoera mbura. Tũtarĩrie please nĩguo nĩguo o nĩguo ora orao. o nĩguo o nao mamenye ũrĩa mangĩhatũra bũrũri ũyũ. Ta reke njokere kĩũria kĩu kahora. Wĩ thayũ wa mũnyinyi? Nĩguo athuri magathaithe Ngai mũgumo-inĩ gwakoragwo kwarĩte ihinda rĩigana atĩa? Na athuri a kĩama matirĩ mararia ũhoro ũkoniĩ bũrũri kwara. No kanitha nĩiraria mĩthenya ya kũhoera mbura. Tũtarĩrie please nĩguo onao mamenye ũrĩa mangĩka, ũrĩa mangĩhatũra bũrũri ũyũ. Mũthuri ũcio nĩaria, nĩaroririe kĩũria kĩna hinya mũingĩ mũno, na kĩũria kĩa bata mũno makĩria. Wambere nĩngwenda mũmenye atĩ, Bũrũri nĩgetha ũkorwo nĩwarĩte mũno, waraga mĩeri ĩtandatũ gũtarĩ kũronekana itu kana mbura ĩkuura. Mĩeri ĩtandatũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, no kĩmera kĩa mahinda macio gwakoragwo kĩmera kĩa mwere na kĩmera kĩa njahĩ. Imera icio nĩcio ciakoragwo cinyitithanĩtie ũhoro wĩgiĩ imera igĩrĩ mahinda macio. Na kĩmera kĩmwe nĩ gĩathũkaga, gĩgakorwo nĩ gĩathũka gwa kahinda ka mĩeri ĩtano, kana mĩeri ĩna na wiki ithatũ, mahinda ma ũmũthĩ tũngĩtua gũtara. Kĩmera kĩu kĩahĩtana, andũ nĩgetha meharĩrĩrie kũhanda kĩmera gĩkĩ kĩngĩ, rĩu nakĩo kĩngĩarorirwo kĩonekane nakĩo nĩ gĩathiĩ kũhĩtana, gĩtigĩtie nĩ tuge nĩ kwahandwo na nĩ kwaura mbura nini na indo icio nĩ cioma. Athuri nĩ makoragwo magĩthiĩ kũrĩ mũndũ mũgo, mũiti wa mbũgũ, ũrĩa warĩ ngumo mũno. Na mamũkora magagĩthiĩ gwake, hĩndĩ ĩyo gũtiakĩrĩ thingira wa mũndũ mũgo, kwaragũragĩrwo nyũmba. Mwana ũraigagwo nyũmba na ũcio ũngĩ nĩ wa nja kana wa ikũmbĩ-inĩ. Koguo nĩ kwarĩ mwana wa nyũmba na mwana wa ikũmbĩ-inĩ. Koguo waigua ũyũ nĩ wa ikũmbĩ-inĩ ũkamenya nĩ ũrĩa wacuragio nja na nĩ gwaikaragio mũno nĩ getha rĩrĩa gũgũtua kuura ndũkaurĩrwo ũgatonyio ikũmbĩ no ndũgũcokio nyũmba. Koguo mwana waigagwo nyũmba ya mũtumia. ndwaigagwo thingira. Rĩu mũndũ mũgo ũcio nĩ akoragwo nĩ athuri a mĩhĩrĩga kenda mũiyũru, maumĩte o mũthuri mũhĩrĩga, arĩa akũrũ, magagĩkora mũndũ mũgo ũcio, magakĩmũria mũndũ ĩ, nĩ twakũrokera, na tondũ nĩ twakũrokera rĩ, bũrũri waikara ũũ nĩkĩ? nĩakĩmeraga, Mũthiĩ o mũtitũ mũgethe mũtĩ, o mũndũ ndagethe mũtĩ wa mũhĩrĩga ũrĩa ũhanaine na ũyũ ũngĩ. Na njĩra nguhĩ athuri acio, o mũthuri nĩegwetha mũtĩ, ũyũ ethe wa mũnderendu, ũyũ ethe wa mũtamaiyũ, ũrĩa ethe wa mũcarage, ũrĩa ithe wa mũcoruĩ, mĩtĩ ĩyo yothe o mũndũ o mũndũ agakĩrwo, we ũgũthiĩ gwetha mũtĩ mũna, we ũgũthiĩ gwetha mũtĩ mũna, mũtigethe mũtĩ, mũtigathiĩ gũtua mũtĩ o mũndũ ũhanaine na wa ũrĩa ũngĩ. Rĩu hĩndĩ ĩyo mũndũ mũgo ũcio arĩkia kũmera ũguo, majukumu make makoragwo me mahũthũ mũno, tondũ hĩndĩ ĩyo mathiĩ othe akoragwo agĩita mbũgũ, agĩitĩra bũrũri mbũgũ. kahinda-inĩ kau. Nĩgetha magĩcoka gũcoka na mĩtĩ ĩyo nĩ egũkorwo akĩmenya mũtĩ wa ng'ania wakorwo ũrĩ wa mũthemba mũna, nĩo megũthiĩ mabangane, we ũgwetha mũtĩ mũna, we atarĩ ho mũndũ mũgo, tondũ nĩ ũcuki-inĩ wa mĩtĩ na ndũkĩrĩ ũcuke. Waigua ũcuki wa mĩtĩ ndũrĩ ũcuke, ũcuki wa mĩtĩ tiguo gũikia kura. Gũikia kura nĩ kũrĩ ũcuke, na nĩ kũrĩ mahaki, na nĩ kũrĩ ungumania. No ũcuki-inĩ wa mĩtĩ ndũrĩ ũcuke, andũ aitũ. Koguo we aitaga mbũgũ ciake kũringana na ũrĩa acitaga na agacithikĩrĩria o ta andũ ago aya angĩ. Agakĩmenya mbũgũ ici cia ng'ania, mbũgũ cia ng'ania, mbũgũ cia ng'ania. Ndegũkorwo acicokia kĩnya-inĩ. arĩa matokĩte. Arĩa magĩũka nĩekũmera, o mũndũ o mũndũ arekie mũtĩ haha, kuuma Mũnjirũ nginya Mũica Kamũyũ. Agakĩmenya o mũtĩ o mũtĩ o mũtĩ o mũtĩ. Akauga mũndũ ũrĩa ũramenya auma na mũtĩ mũna. nĩakuhĩrĩrie haha naguo. Nĩo meranire megũthiĩ gũ- ng'ania gũtua mũtĩ mũna, ng'ania gũ- no we mũndũ mũgo ndauma ho makĩrana ũguo. Koguo mũndũ mũgo ũrĩa agakĩmera mũtĩ wa mwĩthaga nĩũke haha, mũtĩ wa mũmbũi nĩũke haha, mũtĩ wa mũnjirũ nĩũke haha. Akahota gũthathaũra mĩtĩ ĩyo ĩtatũ, mũthikĩrĩri na mwĩroreri, mĩtĩ ĩyo amĩrora na aringithania na mbũgũ ciake, nĩ ekũhota kũmenya ihũra rĩrĩa rĩrĩ kuo rĩa kĩng'ũki kĩu kĩa riũa rĩũkĩte nĩ ũndũ wa kĩ. Kwoguo rĩ, athuri acio nĩ megũcoka makĩrwo kagongo kana kũhuhwo coro na mwena ũyũ kũhuhwo coro nĩgetha kũmenyekane, mũthikĩre na mwĩroreri, coro ũcio wahuhwo ũkũrũrũngania athuri. Coro wahuhwo maita mana nĩũkũrũrũngania athuri a matathi, arĩa matungĩirwo matathi na athuri a matura nguru amwe ao. Koguo nĩo makamenya harĩa magacemania nĩgetha mabange ũrĩa mekũhoera mbura. Nake nĩ ameraga kũringana na ũrĩa arona mweri ũtariĩ ihinda-inĩ rĩu. Nĩ amaheaga gĩathĩ kĩa matukũ marĩa magathiĩ gũthaitha Mwene Nyaga nĩgetha aurie mbura. Nĩndĩramaka mũno, matukũ ma ũmũthĩ, athuri a kĩama nĩmarahũkĩte, no nĩma matirĩ marakinya kũmenya ũhoro wa gũthiĩ gũthaitha Mwene Nyaga harĩa mũgumo-inĩ, tondũ no gũkorwo o nao kĩrĩra gĩkĩ gĩtirĩ kĩramaharũka, na matirĩ marona mũndũ wa kũmahe. Rĩu... Mĩgumo, nĩ mũrakĩona mĩgumo nĩ ĩrahĩa kuma na igũrũ ĩgĩikũrũkaga, mĩgumo ĩna mĩaka rĩu ĩtatũ, kuma mĩaka ĩtatũ mĩhĩtũku nĩ gũkoretwo kwĩna ituanda cia mĩgumo ũrĩa ĩrathiĩ ĩkĩũmaga, ĩrĩa ĩngĩ ĩkagwa, nĩ ĩramunyũka, ĩrĩa ĩngĩ ĩkamunyũka mwena wa Kĩamũmbi, rũĩ rũgacenjia, ũrĩa ũngĩ ũkamunyũka na ũkehanda, ĩrĩa ĩngĩ nĩ ĩrahĩa kuma na igũrũ. Mũgumo ũngĩ naguo nĩ wakũra kanitha mahinda-inĩ ma mĩaka ĩyo. Koguo na njĩra nguhĩ rĩ, kĩgongona nĩ kĩĩ? Kĩgongona kĩa Mwene Nyaga kĩrorete kwĩha? Kwĩhanda. Mĩgumo ĩno ĩra, ĩno ĩrerwo nĩ ya njathi, mĩgumo ĩno ya njathi ĩrahĩa nĩ mĩgumo ĩrĩa yarutagĩrwo magongona. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩndĩrarĩ na athuri ndĩrarĩ nao gĩikaro, na ndĩramera, Mũngĩbatara nĩ kwamũra mũgumo, mũtikae kuuga mũgumo ũrĩa mũkwamũra wanarutĩrwo igongona, mamũre mũgumo ũtarĩ warutĩrwo igongo, igongona. Mũgumo ũcio kwamũrwo kwaguo-rĩ, okorwo nĩ ngoima matarĩ, ĩrĩa ĩragwo ya meiga, mangĩngora-rĩ, ndiagĩte ngoima. na ti ya kamathia na ti ya ndũrũhũ ndacikinyia hau koguo mũndũ ũyũ woria kĩrĩra kĩigiĩ mbura yaraga mbura, ya, mbura yagaga kuura ihinda rĩigana atĩa nĩ ndagĩcokia wega mũno no mũno makĩria rĩ nĩ ndatarĩria na athuri arĩa mabataraga gũthiĩ mũgumo-inĩ nĩ ndatarĩria wega mũno nĩa na arĩa maakoragwo makĩamũkĩria nĩ ndataarĩria nĩa. Mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ, athuri acio nao-rĩ, nĩo, gũtakĩrĩ. Marĩ kuo, no matikinyanĩirie ikĩro cia gũthiĩ harĩa gũthaitha Mwene Nyaga. Kwoguo harĩ o kaũndũ hakĩrĩ na kageca kanini mũno, tondũ athuri nĩ tũrakĩmona harĩa harenda gũtemwo bara ĩgerere, nĩ marathiĩ gũthaitha mũgumo nĩgetha wĩtĩkĩre no nĩ ngwenda kũmera manjiathari mũgumo wothe warutagĩrwo igongona ndũthaithagwo wehere weheragio nĩ mwene nyaga tewe ĩreherio nĩ mwene nyaga mĩgumo ĩrĩa ĩtarutagĩrwo magongona ũiguage barabara ng'ana ĩgere barabara nĩyo yeheraga mũgumo ndũngĩeherio nĩ mũndũ na nĩ nyonete mũndũ wathire mwena ũrĩa ũkĩrora na Eldoret, mũgumo ũkĩmunywo na nĩ wamũrĩtwo nĩ athuri ũrĩ wa wĩra mũna mwena ũcio. Mũndũ ũrĩa waũmunyire na scaveta, kĩnyamũ kĩrĩa kĩmunyaga mĩtĩ, mũndũ ũcio hau thĩ harĩ na nyoka yarĩ nene mũno yatũrĩte hau. Na nyoka ĩyo nĩ yacokire ndĩorire nowe wacokire kũmĩũraga na kĩnyamũ kĩu gĩcuma o kĩu. Nĩ wega mũno. Kuma mũthenya ũcio handũ hau hanahĩra andũ aingĩ mũno nĩ ũndũ wa rori ĩgwĩte, handũ hau haratũrĩte mĩtino mĩingĩ mũno. Koguo mũgumo wana korwo nĩ wamũrĩtwo na ũkamũrĩrwo magongona mana, ndũbataraga kũmunywo nĩ mũndũ, bara nĩyo yeheraga, gũtirĩ kĩndũ kĩngĩmunya kĩgongona kĩa Ngai hau. Mwĩroreri na mũthikĩrĩria, rĩu kĩrĩra kĩa mĩgumo rĩ, nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũkinyũkithania ikereka rĩu rĩngĩ, nĩ tũkũingĩra ikereka rĩu rĩngĩ, nĩgetha ndĩmuonĩrerie na ndĩmũtarĩrie wega mũno makĩria, ũrĩa meharĩria magũthiĩ kũhoera mbura meharagĩrio, ũrĩa. athuri makoragwo magĩthaitha Ngai mbere na thikũ mĩrongo ĩna matanathiĩ harĩa, na ũrĩa kwahũthagĩrwo nĩgetha maringa moywo ma ngoima icio, to ciakoragwo cirĩ igĩrĩ, ikahĩtũkithanio itarĩ na mwatĩ wa ndindĩko. Nĩ ngatho mũno, na nĩ ngatho mũthikĩrĩria.